א גוט מארגן טייערע אידן, מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועלן מיר פארלערנען די משנה יומית, מסכת עוות, פרק א', משנה ג', זאגט זשע די הייליגע משנה אנטיגנוס איש סוחר. זייער אינטערעסאנטע נאמען. סאו לאמיר מסביר זיין קודם, פארן אונז גיימיר אריינגיין אין די משנה אליינס. וואס איז פשט פון דער נאמען? און ווער איז ער געווען? אנטיגנוס איש סוחי האט געלעבט סוף בית שני, געווען א תלמיד פון שמעון הצדיק, און ער געווען אנפאנג פון די זוגות, דאס מיינט ווען עס איז געוועזן צוויי גדולי ישראל וואס האבן געפירט כלל ישראל אזוי ווי מען זעט שפעטער אין די משנה'ס. אנטיגנוס איז א יוונישע נאמען, און חזל רופן אים דווקא אן אזוי כדי ארויסצוברענגען אין וואס פאר א שווערע תקופה ער האט געלעבט. אין יענע צייטן האט זיך אנגעהויבן אין יוון די חכמת היוונית, וואס ווי באקאנט זענען זיי געווען כופרים און זיי האבן נישט געגלייבט אינעם אייבערשטן, זיי האבן נישט געגלייבט אין שכר ועונש און אזוי ווייטער. און וויבאלד אטיגנוס האט געלעבט אין אזא צייט וואס די חכמת היוונית האט זיך אריבערגעשלעפט קיין ארץ ישראל אויך, ליידער, ממילא איז ער געווען פארנומען א גאנצן צייט לערנען מיט די תלמידים אז ס'איז דא א באשעפער אויפן וועלט און ס'איז דא שכר ועונש, מען דארף זיין אן ערליכע איד. אנטיגנוס האט אוועקגעשטעלט אסאך תלמידים, צווישן זיי די צוויי תנאים, יוסי בן יהועזר איש צריידא, און יוסי בן חנן איש ירושלים. אבער ער האט אויך געהאט צוויי תלמידים וואס זענען געווען באקאנט נישט צוליב זייערע גוטע מעשים, צוויי תלמידים וואס זענען נעבעך נשפע געווארן פון די חכמת היוונית, געהייסן האבן זיי צדוק און בייסס. די צוויי תלמידים האבן פארשטייט זיך נישט געוואלט מקבל זיין וואס זייער רבי האט זיי געלערנט, און זענען נעבעך אראפגעקראכן פונעם גראדן וועג, און זיי האבן געגרינדעט די כת וואס האט געהייסן כת הצדוקים און כת הבייסיסם וואס האבן זיך געקריגט מיט חזל אויף אסאך זאכן. בעצם די נושא פון צדוקים איז א זאך וואס דעזערווט א שיעור פאר זיך אליינס, ס'איז א זייער אינטערעסאנטע נושא, אבער אונז וועל מיר עס געבן אבער נישט יעצט, יעצט וועל מיר גיין ווייטער מיט די משנה. אבער אפאר קלייניקייטן וואס איז יא וויכטיג ארויסצוברענגען, די ערשטע זאך איז וויאזוי ס'איז משמע איז אז די בייסיסם און די צדוקים זענען געווען די זעלבע מחנה, די זעלבע כת. נאך א וויכטיגע זאך איז, די צדוקים זענען געווען זייער רייך און זייער פאוערפול, און זיי זענען געווען כהנים, און פארדעם זעט מען אז מ'האט חושד געווען אלע כהנים גדולים סוף בית שני אז זענען צדוקים, ווייל זיי האבן געהאט געלט און זענען געווען כהנים און זיי פלעגן אפקויפן די כהונה גדולה אזוי. זיי האבן זיך געקריגט מיט די חזל אויף אסאך זאכן, איך גיי נאר אויסרעכענען איין זאך, וואס שטייט ממחרת השבת ווען מען ציילט ספירה זאגן חזל ממחרת פון יום טוב פסח, דאס מיינט די צווייטן טאג פסח, די צדוקים אבער האבן געזאגט אז ניין מען הייבט אן א שבת נאך פסח, ממחרת השבת מיינט ממחרת השבת. על כל פנים, כאטש זיי זענען געווען אזוי פאוערפול, רייך און מקורב למלכות, מיט דעם אלעם, נאך בית שני איז פון זיי גארנישט געבליבן, פון דעם זעט מען שקר עיני רגליים. על כל פנים, מיט דעם פארשטייט מען אביסעלע פארוואס ס'האט געהייסן אנטיגנוס, און מיט וואס ס'האט זיך געדארפט ספראווען. זייער א שווערע תקופה. איש סוחר, וואס מיינט דאס איש סוחר? איש איז א לשון פון א הער, אזוי מ'זעט אין מסכת יומא אסאך מאל דערמאנט, אישי כהן גדול, מיין הער דער כהן גדול. ער איז געוועזן דער הער פון די שטאט סוחר, סוחר לכאורה ווי ס'משמע איז ערגעץ ווי אין די געגנט ווי חברון איז היינט. זאגט די הייליגע משנה, אנטיגנוס איש סוחר קיבל משמעון הצדיק. ער האט מקבל געווען פון זיין רבי שמעון הצדיק א געוואלד מיט זאכן, הי' הוי ה אומר, און ער האט געזאגט וואס, אזוי ווי אונז האבן שוין געשמועסט אין די לעצטע שיעור, אז עס שטייט הי' הוי ה אומר מיינט אז ער איז געוועזן וואס ער האט געזאגט, וויבאלד אנטיגנוס האט זיך געפלאגט מיט אזא מין כפירה וואס האט געהערשט און געבוזשעוועט אין זיינע גאסן, איז הוי אומר איז ער געווען וואס ער האט געזאגט אליינס, ער איז געווען פארנומען א גאנצן צייט צו רעדן צו די תלמידים וועגן שכר ועונש, אבער דא קומט ער זאגן א געוואלדיגע חידוש, אמת איך זאג ער גייט גאנצע צייט וועגן שכר ועונש איז דא א באשעפער אויפן וועלט און ער גייט שטראפן די וואס זענען נישט ערליך און ער גייט געבן שכר פאר די וואס זענען יא ערליך אבער אל תהי' כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, עטס זאלסט זיך נישט אויפפירן אזוי ווי די מענטשן וואס דינען זייערע הער כדי צו באקומען באצאלט. נאר זייטס טוה כעבדים המשמשים את הוריו שלא על מנת לקבל פרס, דינטס דעם אייבערשטן ווייל עטס האטס אים ליב און נישט ווייל עטס ווארטס צו באקומען א מתנה. און ער ענדיגט צו ויהי מורא שמים מעליכם, און עטס זאלטס מורא האבן פונעם אייבערשטן. סאו איין מינוט, קודם זאגט ער אז מען זאל דינען דעם אייבערשטן און נישט טראכטן פון די שכר, און שפעטער זאגט ער ויהי מורא שמים מעליכם עטס זאלטס יא מורא האבן פון די עונש, סאו כ'פארשטיי נישט. פון די קאנטשיק פון די שטעקן זאל מען געדענקן, אבער פון די זכר נישט, פארוואס? וואס איז פשט? כדי צו פארשטיין די קשיא דארף מען אביסעלע צוריק גיין און מסביר זיין וואס דאס מיינט אהבת השם און יראת השם, דאס מסביר צו זיין איז זייער א טיפע נושא, איך וויל עס נאר מסביר זיין דא ביי די שיעור אויפן שפיץ גאפל כדי לסבר את האוזן. אהבת השם מיינט ליב האבן דעם אייבערשטן, לויט אנטיקנעס איש סוחר אן טראכטן פון דעם אז די אייבערשטער גייט אים באצאלן, עס ווערט אנגערופן אויף ענגליש אנקאנדישאנעל לאוו, אזוי ווי למשל עלטערן וועלן טון פאר א קינד אלעס אין די וועלט עני טיים אפילו זיי ווייסן און זיי האפן און זיי דאווענען צום אייבערשטן אז איין טאג זאל די קינד ברענגען נחת, מיט דעם אלעם ווען די קינד וועט וויינען ביינאכט וועט די טאטע נישט זיך אויפוועקן און טראכטן איין מינוט גייט מיין זון מיך ברענגען נחת אדער נישט? ניין ער טראכט נישט פון דעם, ער לויפט און ער טוט וואס די זון דארף, און ער טוט עס מיט א זריזות, מיט א ליבשאפט, דאס מיינט אהבת השם וואס איש אנטיקנס איש סוחר זאגט, זאלסט ליב האבן דעם אייבערשטן נישט טראכטן קיין איין רגע וועגן די שכר. און מען זעט וואס טאקע אסאך צדיקים האבן געדינט דעם אייבערשטן אן קיין פניות, אזוי ווי מען דערציילט אויף ר' פנחס'ל קאריצער, ס'איז אמאל אריינגעקומען צו אים א אינגערמאן וואס האט נישט געהאט קיין קינדער, און משום מעשה שעשו האט ר' פנחס'ל קאריצער געגעבן א זאג ארויס א ווארט אז ער זאגט אים צו קינדער, אבער אין הימל האט זיך אפגעטון א רעש, דעם אינגערמאן איז נישט געווען באשערט צו האבן קינדער. און דא איז געגאנגען ר' פנחס ס'קורצער גוזר געווען א זאך וואס איז אקעגן די טבע אקעגן וואס איז געווען באשערט איז געווארן א גרויסע רעש וואס טוט מען דא האט מען גוזר געווען אז טאמער האט ר' פנחס ס'קורצער נאך ביז היינט קיינמאל נישט ארויסגעזאגט קיין ליגנט וועט מען מוזן מקיים זיין וואס ער זאגט אבער וויבאלד ער האט געטון אזא זאך וועט מען אראפנעמען אלע שכר פון ר' פנחס ס'קורצער פון היינט און ווייטער באקומט ער שוין גארנישט. בתוך איז קורץ האט דאס געהערט האט ער זיך גענומען טאנצן פאר שמחה, אה! יעצט קען איך דינען דעם אייבערשטן אן האבן קיין שום פניה. יראת השם מיינט, מורא האבן פון דער אייבערשטער אז דו גייסט באקומען א עונש טאמער טוסט נישט זיינע הילוך. דאס איז פשוט גערעדט. אבער סוף כל סוף זענטס נאכאלץ געבליבן מיט א קשיא, פארוואס שכר טאר מען נישט טראכטן פון, און פון דערמאנען נישט יא? אבער ביי אונז ווען מען וויל פארענטפערן א קשיא פרעגט מען נאך א קשיא, יעדן טאג זאגט מען די דרייצן אני מאמין'ס און איין אני מאמין שטייט אזוי, אני מאמין מן השלימה שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומר מצוותיו אז דער אייבערשטער באצאלט גוטס פאר די וואס היטן די מצוות און מענישט און ער שטראפט לאויבריי מצוותיו די וואס זענען עובר אויף די מצוות. שטעלט זיך א געפערליכע קשיא, ווער האט געשריבן דיינע מאמענטס? די הייליגע רמב ם? דער זעלבער רמב ם שרייבט אין ספר משנה תורה הלכות תשובה פרק יט הלכה א' אז נאר עם רצים און שמאל קעפיגע מענטשן, קטני שכל אזוי רופט ער זיי אן, נאר די מינע מענטשן דינען דעם אייבערשטן וויבאלד זיי ווילן באקומען שכר און ווייל זיי האבן מורא אז דער אייבערשטער גייט זיי שטראפן, ואילי אבער עובדי השם אמיתיים, די אמת'דיגע עובדי השם, דארפן דינען דעם אייבערשטן מאהבה, אן טראכטן וועגן די שכר, און ער לייגט צו נאך א זאך, מער ווי א תגמול איז שכרו, מבלי לחשוב על השכר והעונש. נישט נאר פון די שכר זאל מען נישט טראכטן, פון די עונש אויך. סא ממה נפשך, זאל מען טראכטן פון שכר ועונש אדער נישט? נאר די ענטפער איז אזוי, א איד הייבט אן נידעריג, ער הייבט אן קליין, אזוי ווי א קינד וואס הייבט אן צו פארן אויף א בייק, און האט מורא צו זיצן אויף א בייק פון צוויי רעדלעך ווייל ער גייט זיך נישט קענען בעלענסן, סאו וואס טוט די טאטע? ער כאפט אן די בייק אין די בעק און ער זאגט פארן קינד איך כאפ אן דארפסט נישט מורא האבן קענסט פארן, אינמיטן ווען ער זעט די קינד זיצט שוין גוט לאזט ער אפ און ער לאזט די קינד פארן, יעצט דאס קינד טראכט א גאנצן צייט אז די טאטע כאפט אים אן אין די בעק ממילא מיט דעם זיכערקייט פארט און ער פאלט נישט אראפ. דאס מיינט אונז דארף מען טאקע וויסן אין די בעק פון אונזער מיינד אז ס'איז דא אזא מושג ווי שכר ועונש אבער אונז דארף מען זען צו פארן נאך בעסער צו פארשטיין, ס'איז דא, מ'פארט אדורך אסאך מאל א ברידזש, יעצט ווען די ברידזש זאל נישט האבן א געיט, די מציאות העט זיין אז מענטשן וועלן אראפפאלן, מחמת הפחד, מחמת הציטער אז ס'איז נישט דא קיין געיט, אבער עס העט זיין א געיט, וועלן מענטשן נישט אראפפאלן פון די ברידזש, פארוואס? איי, די געיט אויף ווערזאנא ברידזש איז נישט אזוי שטארק, און מ'וויל עס דווקא דורכברעכן, קען מען. נאר וויבאלד א מענטש ווייסט, ס'מסודר, ס'איז דא א געיט, פארט ער גראד, און די רגע וואס א מענטש ווייסט ביי זיך און ער גלייבט אויף הונדערט פראצענט אז ס'דא שכר ועונש, וועט ער קענען מצליח זיין צו זיין אן ערליכע איד אן דארפן טראכטן פון דעם. ער דארף גלייבן אז ס'עקזיסטירט, אבער נישט לעבן מיט דעם א גאנצן טאג. וועט ער צומאל אריינקומען צו חברת תהילים וועט ער זען ס'דא א קבוצה יונגלעך זאגן תהילים און ס'שטייט א בחור'ל און ער טיילט סלאש אדער קארטלעך אדער ווייס קענדיס איז דא צוויי סארטן קינדער, ס'דא קינדער וואס זיצן און קוקן אריין אין די תהלים און זאגן תהלים אמת'דיג, און ס'דא די פאר קינדער וואס קוקן א גאנצע צייט אויף די בחור וואס טיילט די קענדיס צו די סלאש, און זיי דאווענען צו אים. יא, יעדע יונגל דא אין חברת תהלים ווייסט אז ער גייט באקומען א סלאש. אבער ס'דא די קינדער וואס דאווענען ווייל זיי ווילן דאווענען, און זיי ווייסן אז ס'דא א סלאש. באט ס'דא די קינדער וואס דאווענען נאר פאר'ן סלאש. און דאס האט אנטיגנוס איש סוחר געזאגט זאלסטו נישט טון, און דאס זאגט די זעלבע זאך זאגט די רמב ם. זאלסט וויסן אז ס'עקזיסט. לאז דיר פאר. און טאקע פאר דעם זעט מען אין די תורה ווי די תורה האלט אין איין זאגן ונשאתי גשמיכם בעיתם, יפתח לך ה' את אוצר הטוב ואת השמים, ונשאתי שלום בארץ, אלע גוטע ברכות לשומרי מצוותיו. און אך און וויי שטייט אן השי אזהרות מיט קללות פאר די וואס וועלן נישט מקיים זיין די תורה. ווייל די אייבערשטער וויל אונז זאל מען עס לערנען און זאל מען עס וויסן. באט נישט לעבן מיט דעם א גאנצן צייט מיט די חשבון. יעצט לאמיר אביסעלע רעדן בכלל וואס איז פשט פון די ענין פון שכר ועונש, פארוואס די אייבישטער איז אזוי אויסגעשטעלט שכר, ווייל די רבונו של עולם שטייט איז די מקור הטוב ורוצה להיטיב לבריותיו ער וויל אונז טון גוטס א גאנצן צייט, אבער די אייבישטער האט געוואלט אז ס'זאל זיין א המה דכסיפא, האט די אייבישטער אונז אראפגעברענגט אויף די וועלט, געגעבן די נסיונות און ער זאגט אונז אז די זיין ערליך וועסטו באקומען שכר. א עונש, און נישט חס ושלום ווייל דער אייבערשטער נעמט נקמה אין דעם מענטש, דער רבונו של עולם האט נישט די מושגי הגוף בכלל אזוי ווי א מענטש וואס איז אויפגערעגט און גייט נקמה נעמען, נאר די עונשים וואס דער רבונו של עולם זאגט איז פשוט אזוי ווי א דאקטער ווען איינער שלינגט אריין עפעס וואס איז נישט געזונט צו איינער האט א מחלה חס ושלום דארף מען אמאל נעמען א מעדיצין וואס איז נישט געשמאק אדער מען דארף אדורך גיין א פראצעדור וואס טוט וויי. זייער סאך מאל מענטשן האבן די שאלה וויאזוי קען זיין צדיק ורע לו רשע וטוב לו, עס קומט א איד מאכט מיט עפעס נעמט זיך אונטער א קבלה און ער האפט צו ווערן באצאלט פאר דעם, און אין זיינע אויגן זעט ער נישט ווי ער ווערט באצאלט אדער פארקערט ער זעט ווי א רשע טוט א געפערליכע עבירה און ס'גייט אים גוט, כדי דאס צו מסביר זיין וועל איך ענק דערציילן א מעשה. דער הייליגער צדיק רבי ר' משה לייב סאסוב זכי' שיגון אלייני פלעגט אויך ארומפארן פון שטאט צו שטאט פאר פדיון שבויים. איינמאל איז ער אנגעקומען צו א קרעטשמע, ווי דער בעל הקרעטשמע איז געווען א פראסטע איד א עובר עבירה, א גרויסער מחוצף, און ער האט געזען ס'קומט אריין א צדיק, האט ער זיך אנגערופן, רבי, דו גלייבסט טאקע דער אייבערשטער שטראפט עוברי עבירה? זאגט ער, אוודאי אזוי! זאגט ער, קוק רבי, איך האב דא א שטיקל דבר אחר אין די הענט, איך גיי עס עסן, און טאמער דער אייבערשטער קען שטראפן וועט ער מיר דערשטיקן, סא לאמיר זען, ער געבט עס א עס אויף און ער האט עס איבערגעלעבט. דער רבי זיצט, געט זיך רבי משה לייב א קוק אום, און ער זעט אין די זייט זיצט דארט א יונגעלע וואס לערנט פידל ביי א טיטשער, פרעגט ער פאר דעם קרעטשמער דאס איז דיין זון? זאגט ער יא. נו, ער קען שפילן פידל? זאגט ער וואו, מיין זון? אויסערגעווענליך. זאגט רבי משה לייב רופט אים צו, יונגעלע קום אהער, דיין טאטע זאגט מיך אז דו קענסט זייער גוט שפילן מיט א פידל, זינג מיר א ניגון, ווייז מיר אז דו קענסט.

די זעלבע זאך דארפן אונז וויסן, דער רבונו של עולם האלט חשבון, אז מען טוט גוטע זאכן ווערט מען באצאלט, און אז מען טוט שלעכטע זאכן חס ושלום איז דא א עונש אויף דעם, מען דארף דאס געדענקן, מען דארף דאס וויסן און מען דארף דאס גלייבן, נישט אייביג זעט מען עס גלייך. און דאס וואס חז ל זאגן שכר מצוה ביי א עמלק, זאגט אויף דעם די הייליגע חידו א מורא'דיג ווארט, אמת, אויף די וועלט איז נישט מעגליך צו ווערן באצאלט פאר מצוות, ווייל די מצוות זענען אזוי גרויס אז מען קען נישט משיג זיין, מען קען זיך אפילו נישט באצאלן אויף די וועלט, אבער וואס מען באקומט יא שכר אויף די וועלט איז, טאמער טוט מען די מצוות מיט שמחה, טאמער א איד טוט א מצוה ווייל ער האט ליב דעם אייבערשטן, און ער ענדזשויט צו פאלגן דעם אייבערשטן, ער ענדזשויט צו טון א מצוה, פאר די איז שמחה, פאר דעם ווערט מען באצאלט אויף דער וועלט, ממילא זאל דער אייבערשטער העלפן אז אונז זאל מען טון מצוות מתוך שמחה, און מען זאל ווערן באצאלט אויף דעם, און עס זאל הערשן אך טוב וחסד תרדפיני, א גוטן טאג.